Pu Tualupa ar lal lungmuana hi lo sawm ang u.
Le vawiinah hian hei zpm chhungkuah te in zavaiin Lali Suahmingin chibai ka buk vek che u a, in hnenah thu ka rawn sawi thei tur leh min han sawm hi ka lawm em em bawk a. Lawmthu te pawh ka han sawi a ni. Aaa ka sawi rei tur zawng hi bituk a awm lo vah, kan chairman khan hun thawl te min han pe a, a lawmawm khawp mai a. Amarawh chu sawi teuh emaw kan sermon tak tak ang a kan sawi chen te chu sawina hun tur a ni lo tura te pawh kan ngai a. Hei kan kan te han ti la i party a in striker rual te ti mai la mla candidate ho te pawh an tul vang lai mawng vawmba ang mai a an khawsak lai a nih vangin an hmel hmuh tur vak an awm lo va. I then te chun zin a, then te an tul buai bawk ang a, chutiang te chu nia ka rin dan sa pawh a ni a, amaherawh chu ka theih ang ang chuan kan in buat se mahse hun hi ka nei lo khawp mai min rawn hrilh min rawn sawm hun pawh a tlai ang reng a tun tum chu in buat saih vak dawn in rawn bawl na lamah kan tul buai ve bawk sia nizan ah khan zotlang lamah kan zo a vawiin lamah hian in Khawlai kawm thlang a niang chu Republic i veng thlang piah deuhah khuan Centenary kohhran a awm a, tah chuan kan insawn lut dawn a, team ho te hi Zotlangah an la awm vek a, thusawi zawh hianin zuk buaipui a, tichuanin i kan rawngbâwl lehna tur te nena committee ho te a ngai dawn a, helaiah hian engchen chiah nge ka awm thei ang pawh ka hre chiah lo va, engpawh ni se hei a la hmaa dar sawmpakhat a ri chauh a ni a. Ih chuvang chuan kha kha chu ka eng to viau chuang lo a, ka vawiin lam programme kha kan han sawi ri hmasa ve hrim hrim bawk a ni. Hei i sawi tur lampang hi hun serh hmang tur mai ka nih vang khan a tir chuanin a sawi eng eng tir nge ka tih tak ang aw tih tur ang deuh khan ka rilru ah hian thu hi a rawn lut ve deuh zut zut mai a, mahse chungte chu a sawi vek sen awm si lo a te kan ti a, mahse hei kan hotuten. I hun ren sun han tih tak ah chuan khang zawng zawng kha lo in buatsaih ila aw ka ti leh si deuh hlek a, ka rilh min han sawm a ka rilrual lo awm hmasa ber chu i bible hi eng in ziah na nge tih hi ka rilrual hian an lo awm deuh hlek a, bible hi sakhaw lehkhabu ang in sakhaw dang chuan Kristian sakhaw in chanchin inziahna an ti mai thei a. Amarawh chu hetah hian nunna leh thihna thu a inziak a ni. Mi zawng zawng huap a inziak a, tin, ram dinchhuahna leh ram tluk chhiatna thu a inziak bawk a ni. Hei hi ka sawi chak ang reng khawp mai a, chuvang chuanin political book, A ni ringawt mai. Kan Bible hi ti tak tak ah chuanin politics hlir a ni deuh mai a. Thuthlung hlui ah phei chuanin Israel politics kha a luh chilh ngar ngar a ni. Politics hi ka ngaihven ve lo, ka buaipui ve lo a lo ti theih miah lo. A chhan chu kan mi mal khawsak ei zawn ei bar silh leh fen a huam vek a lo ni a. Chu chu Pathian pawh hian a lo ngai pawimawh em em a ni. Kan khawsak ho theihna tur atana kan inrel bawlna te e, kan rorelna zawng zawng hi politics chu a ni a, chu chu Pathian lam thil, Thlarau lam thil a lo ni daih a ni. Ka tel ve lo a tih theih lo a, ka ngaiven ve lo a tih theih miah lo a ni. Pathian pawh hian. Pathian Lalram kan tih tak tak hi rorelna dik, rorelna fel, chumi hnuaia mihring zalen tak leh fel taka kan khawsak hona chu a kawh avangin chu chu Pathianin a din tum pawh a ni. Hei hi Eden huan bawhchhiat ni atang pawh khan mihring chunga khawsak ho that dan tur leh dan tur leh rorelna tha taka awmzui theih dan tur hi Pathianin a ngaihtuah ber a ni. Chuvangin politics hi a lo rau em em mai tih hi i rilruah chuan a awm a. Tin, Bible hi an en ila, ram ropui tak tak, an ropui vang lai taka tluchhia chanchin ngaihnawm deuh deuh sawi tur a awm a ni. Babulon sorkar ropui em em a, Israel te pawh chutihlai chuanin an awp a. Nebukanezaran a duh duh a that a, a duh duh a nun a, a lalram chungah khan a lawm em em a, an han thlir kual vel thin a. Mahse, Pathianin chu lalram ata chu a hnawt chhuak a, sabeng tung ram sabeng tungte nen zan dahin a tlak a ni. Chumi hre reng chuan Belsazaran. Chapo takin ram a enkawl chhun zawm a, kan hre vek a, ruai a chhe a. Tichuan bungbel thianghlim Israela Jerusalem bungbel thianghlim ral lak suma pa ina a lak te pawh uaiin in nan a hmang a. Chuta kut bung lo thlawk chanchin te kha ka sawi chak ang reng khawp mai a, Lalram a ropui lai taka tluchhe chanchin kha politics ngaihnawm deuh deuh sawi tur a awm a ni. Tin, Hamana. Kei lo tunge chawimawi tur awm chuang ti khawpa a Lalram chhunga kha Lalram chhunga tla tlum boruak a neih vang lai taka paihthlak a awm dan chanchin te kha hei Bible-ah hian ngaihnawm deuh deuh sawi tur a awm a ni. Khati laia mawrte kaia Pathianin a tundin Hamanan ro a rel lai ti mai. Lal zung bun a kuta a awm laia Hamana boruak len zia te, Lalram lo ding tur ti mai ila mawr te kaia Lalpan a chawi mawi tur dinhmun la pheh si zia te, sawi tur a awm a ni. Hamana khan kei lo tunge chawimawi tur he ramah hian awm chuang a ti a. Ama awm dan tura a duh thusam kha tihchhiat a tum Mordekaia chawimawi nan Pathianin a hmang a ni. Chu chu pui tak a ni a, Bible-ah hian a inziak kan hmu a. Amah awm dan tura duh thusam a sawi chhuah chiah kha tuna i sawi ang tak khan Sai puan sin mek Mordecai-a buatsaih la hmanhmawh rawh a ti a ni. Tichuan Mordecai-a An han buatsaih ta a, Lalin chawimawia duh chu hetiang hian ti ni ang tiin ram chhung an fan kualpui a zahthlak tur zia hi aw ka ti a. Bible-ah hian maw e, Hamana zah zia a inziak em ka tia ka en a, chuti tak chuan a inziak lo mahse Bible comics-ah khan Naupang lawm tura ziah khan Hamana zah zia a inziak a, a kawng leh lamah chuan in Hamana hian i a fakawm ve riau na chu zahna chang a hre tal kha i a lawm awmin ka hria a, tuna i nge niang. Dawt ngial ngan kan han sawi a lang chhuak leh nghal tur lang chhuak nghal bawk pawh zan achang kan han hre miah lo mai thei chu kei chu Haman hei ka rilru hian a awm deuh thin a, rorelna hian Pathian a inrawlh takzet tih hi. Thleng ula lang ni chuan ka duh a ni. Chu chu tuk ina ka rawn sawi tum deuh pakhat pawh a ni a, khang kha kan rawn kan fang kual thuak thuak a, tu tawngkam takin emaw kan rawn sak hi chul ram fan vel a ni. Han buatsaih ila khang kha han sawi ila a tha viau mah se ka in buatsaih lo lak lo a kha lampang kha chu eng pawh ni se i Pathian thu lo ngaithla ilangin Ezekiela Chang lar deuh nia bung sawmhnih pahnih chang sawmthum leh thum khat hi kan chhiar ange. Ezekiela bung sawmhnih pahnih chang sawmthum leh thum khat ram chu ka tih chhiat lo nan an zing ata dai theu tur leh ram chhana ka hma tang tur mi ka zawnga ka hmu si lova chuvangin an chungah ka thinrimna chu ka lei baw ta a, ka thin ur naiin meiin ka hal ral ta hlawm a ni. An awm dan ngei chu an chungah ka rawn thlen a ni tih hi Lalpa Pathian thuchhuak a ni. Ti rawh, a ti a. A thu kan Chhiat Lalpa'n mal min sawmsak rawh se. Amen. Israel ram politics tlem teh hetih hun lai chanchin hi sawi lawk ka duh a. E, kan hriat tho ka ring a, Pathian rawngbawltu, mahni tawkah kan ni vek a Kohhranah te pawh mi pawimawh tak tak thuhriltu te pawh kan ni ang. Babylon hian kan hriat angin kum sawmhnih chungin Israel hi vawi thum a run a ni. Chuchuan a run hmasak ber chu BC zaruk panga ah a ni a, chut atanga kum riatah a run leh a, chut atanga kum sawmah maw, kum sawmhnih Pawh a tling lo a nih chu, kum sawmhnih chhungah kan tihna anga nih chu vawi thum a run a ni. A run hmasak ber chuan sala a hruai vek lo kan hria a, Daniela te ho sala a hruai a ni. Tute nge kan tih chuan mithiam an nia, thil chhut thiam an nia, e tunlai e tawng chuan sawi lah lehkha thiam an ni. Khang ho kha a hruai a ni, mi tha chin chauh a vawi khatna chuan a hruai a. Tichuan. Awp pawh awp lo, Israel ah khan lal an awm tho, lal kha an rawhrel tho a, chhia chawi khua in a siam ringawt a ni. Chu chu Pathian warning na lo nia, chuti chung chuan an sim chuang tlat lo a. Tichuan a vawi hnihnaah Israel chu BC zanga sawmkua pasarih a run leh ta a. Chuta run tum chuan a nawl puiin salah hruai ta dur dur mai a ni. Jerusalem pawh sun a phal lo a. Tichuan, Israel chu a awp ta a, chu chu BC. zanga sawm kua pasarih kha a ni a. Chuti chung chuan Israel khan an sin chuang lo va. Chuvangin he. A run vawi hni nasa la an man tel Ezekiela hian zan inlarna a hmu ta a ni. Chu tak chu ka rawn sawi tum chu a ni a, thut tam deuh sawi ka tum lo a. Israel ram khan har an tum lo a, insiam that an tum lo a, a sawp chu nasa tak a lo ni ta a ni. He politics hi kan in enfiah nana, Sawi ka duh chu mi zawng zawng hian ngaihtuah ila ka duh a, party zawng zawng pawhin hei hi ngaihtuah sia ka duh chu heti chunga kan ram hi kan insiam tha duh lo anih chuan a sawp chu nasa tak a niang tih hi kei chuan ka ring tlat a ni. Tichuan Israel kha BC zanga sawmriat leh pasarih a rawn run phei chuan a ding chhuak tawh lo reng reng a ni. He heta tang hian ti hian Israel hi sorkar chak pui pui hnuaiah a awm ti khan an darh zo ta vek a ti chuan Pathianin a sawi ang ngei chuan a ti ṭai ṭam a ti darh zo ta a ni tih kha a history ka rawn sawi thuak duh chu a ni a. Pathian kha Israel chunga a lawm lo em em na chhan chu Israel politics maw an rorelna an inrel bawl dan leh an kal hmangah khan huat deuh deuh a nei a, chung te chu pakhatna chuan roreltu te chu hel hmang leh ruk hmang te thian an ni a ti maw roreltu te khan mi dik lo an thu rualpui hreh miah lo smuggling te pawh an thu rualpui duh a ni mai thei a ni. Thil dik lo pawh hmu reng mah se an hrem duh miah lo kha lamah khan an tang zawk a ang tlat a ni. Chu chu Pathian thin ti urtu a ni. A nih leh kan ram nen hian chu chu khai khin ta ila, chutiang kawngah chuan siam that kan ngai em kan ti chuan Israel chunga Pathian thin ur hun lai ang tak hian kan awm. Smuggling pawh kan hmu reng kan Engtin mah kan ti duh lo. A dik lo pawh hmu ila khang ho nen khan kan in thu rual a niang tih turin kan awm. Mahna khan hei thil hi sawi chian leh lutuk te pawh hi a tha lo mai thei a, mahse kei chu ka pe hel thiam mang thin lo a. Mahna pawh khan gas, Ti dik lo lai kha Zonet hian an man chhuak e. Zonet pawh ni lo, yma khan an man chhuak a. Video lak nge Zonet ah leh LPS ah an tiching pen lai an rawn tih lan pawn an man chuang lo. Hei ka rawn sawi duh laia chu hel hmangte thian an ni tia lo. Roreltute kha khatiang ho thian kha an ni tlat a ni. Khang ho nen khan an in thu rual tlat a, chuvangin Lalpan Israel i tihchiat loh hrap ka tum. Ram chu ka tihchiat loh nan dai theu tur, lo ṭang tur, mi dik ka zawng ka hmu lo a, ka ti chhe lo thei lo tih kha in lar na rawn pe ta a ni. Chu chu a rawn tih chhan chu roreltute khan helhmang leh rukhmang dik lo tak tak a ti ṭhin kha an thu rual pui tlat zel a, chuvangin tihchiat a tum a ni. Hemi kawngah hian kan ram hi kan insiam loh chuan keini pawh kan sawp hi a na dawn. Tin, a dawt lehah chuan lawmman an um a, a ti a. Lawmman chu a sem a sem vek a ni. A thlawna dawn ringawt an atchilh a, mipuite pawh khan. Chutiang tur chuan thla rorelna kha a awm tlat mai a. Tichuan, a thlawn ringawt Mai hei nawh chi zuar rilru an pu a tih te hi sawi tham awm nawh chi zuar rilru hi kan ram in tunah a pu mek a ni. Nawh chi zuar rilru chu ange kan tih chuan nawh nawh chi zuar an ni tihna lam a ni lo. Nawh chi zuar rilru a ti a. thawk loa hmuh cheuh cheuh tumna a ni. Nawh chu chu a rilru chu a thlawn a dawn tawk tawk tumna chutiang ang rilru chu an pu tlat mai a. Pathian phei chuanin, Israel chu a hming ka phuah a, Rahab thu hle hle i ka vuah, a ti. Thut hle hle a dawn teuh hi kan duh, kan tum tlat. Chutiang rilru chu kan pu a, tangka ruaiin mi fel an hralh a ti a. Pheikhawk bun khatin tla chham ten hralh ti a. A kan tlawm a kan tlawm zia hi tun te hian kan man hi inthlan dawnah hian a hriat lutuk a, a kan tlawm em em ringawt Sum leh pai tlem te avang hian mi dik a kan ngaih te pawh hi khatiang khan zuk lei thei a maw le? Chu chu tuna kan awm dan hi a ni. Pheikhawk hun khatin tlachham ten hralh han tih dinhmunah hian inthlan dawna kan boruak vel te hi a ni ve theng em tih kha ngaihtuah thei a. Tichuan. Chutah chuan No chi zuar rilru ang puin thawk mang lo pawhin sum leh pai hui luh teuh teuh kha kha kha kan tum a lo ni chho ta viau zel mai. Hei kan kal kan kal a thil hi i mak deuh deuh sawi tur a awm a ni. Dawr nei miah loin a Thenawmte dawr thlalaka a cheng sing ni sing thum lek hmu tur chutiang chuan dawt kan ti duh a ni tam tak chuan chung te chu tute nge kan tih chuan misual an ni lo Kohhranah pawh tawngmawi lo ni lo sela hnar kai tu te awm dan a ni ve tlat mai a chuvang chuan Rahap thu hle hle i ka vuah. A dawn a dawn ringawt mai a chilh kha Pathianin Israel tihchhiat a tum chhan pawiinah a rawn telh tih kha kan sawi leh duh a. Tin, a dawt lehah chuan pawng nekna leh tharum thawha an chhuhsak te chu Lal inah an chhek khawm a ti a. Awmzia chu An lalna leh an thuneihna a an ei ruk te kha lal inah slap chhuh nan te, lal in banah te khangah khan Pathianin ka hmu. Roreltu te inah mi rethei ta tur ka hmu, a ti. Chu chu Israel fate heti hun laia tihchhiat a tum chhan a ni. Kawng siamna tur te ni ang, building sakna tur te ni ang, thingtlang pawimawh hawl sakna tur te ni ang, a nihna tur angin a kal lo a ti a nih chu. Kha kha Pathianin tihchhiat a tum chhan a ni. Tin, hei a sawi teuh maia dik taka tih an tum hauh lo a ti a. Aah, engkim maiah hian dik taka tih tumna miin an nei mang lo Hna lak dawn pawhin interview mang loin police ah der a tlin thei a ni maithei. Mi pakhatin a sawi, Ka la hriat reng chu YouTube ah pawh hian a awm a, a sawitu kha Pathian, Thusawi thin Pathian rawngbawltu a ni tawh a, ah chu chuan a sawi kha YouTube ah hian ka lo ngaithla a, a interview dan kim chang a rawn sawi a ni Police ah hian, amah kha fit ruk vel bawr a ni a, a tlin loh pawn tling tep ang, chu chuan ah zuan ah te, Tlanah te pakhat nan hi vek engkimah khan intihsiakna reng rengah kha chuan physically a tih ngai reng rengah chuan pakhat nan hi fai vek a ni. Mahse result a lo chhuak a, a tling te chu tlan ve lo te, awm ti lian ve lo te, zuang ve lo te, san zawng pawn te ve lo te kha khang te kha an la a ni a ti. In duh chuan ngaithla mai ro. A awm reng alawm chu chu amah pawh ka zawt ai tak tak aniang ka ti a kum nen lam a sawi tlat khang huna an lak ate pawh kha i a sawi ni ka an sawi duh laia chu dik taka ti an tum lo Pathian kha khang zawng zawng chungah khan a thin a ur a khang zawng zawng a ngaihtuah kual khan Israel hnenah thu sawi duh a nei tlat ani. Hne, a tawp ber a ka sawi duh chu, heng zawng zawng, khang zawng zawng Pathian huat zawng ti chung si khan sakhuana chuan an ropui telh telh. Chu chu lawm Pathian hian maw inthawihnaah inthuawi ka duh a tih hian. Kan khawmpui lian, kan khawmpui ur sun te, kan biakinn sak ropui tak tak te, kan sawma pakhat tling khawm te, kan inkhawm ah kan buk em em leh Sunday School heng zawng zawng hi Pathian in a duh lo ni lo in khang ti tu te thinlung zawk kha a hua a ni. Helai tak hi sawi thiam a ngai khang kha Kan va sawi chhia ni lo. Amaherawh chu kan sawi duh laia chu Israel Pathianin a huat em em lai hian sakhuana chuan hmaan sawn lutuk. An thil pek taka aw awm tham a nia. Khang awt khan zawlnei pawh kha zawlnei der pawh an lo chhuak tam a. Chuvang ania Amosa khan Kei chu Zawlnei pawh ka ni lo a, Zawlnei fapa pawh ka ni hek lo, a ti kher kher na chhan kha. Kha hun laia Zawlnei lo chhuak te khan sumtling khawm kha an it a, rorel tu te an tlawn nasa bawk si a. Chuvang chuan Israel ramah chuan Zawlnei School te awm a, Zawlnei zir chhuahna hmunpui te awm a, khang kha a hmasa khan, Khatiang a roreltute tlawn mai mai, thawhlawm tlingkhawm a in mai mai kha ka ni ve lo, zaw nei pawh ka ni lo, zaw nei fapa pawh ka ni hek lo tiin huai takin chung zawng zawng a awh lo zia leh Pathian thu dik takah a rawn sawi zia kha a rawn tarlang a ni a Mosa hian. Tichuan, chutih laia an sakhuana. Hma lo sawn zel karah chuan Pathian chu an ti thin ur ta tlat bawk si a ni. Pathian hian inkhawm, thil pek pek, inkhawmpui hman heng zawng zawng hi a duh a, a aia duh a neih chu rorelna dik hi a ni. Chu chuan hei Pathianin Lalram a din reng reng hian rorelna fel tak hnuaiah mihring, mipuite khawsak hona tha, tin zel hi a duh a, chuvang chuan chutiang ang tur chu he dinhmunah hian a rawn sawi chhuah chu a ni a, Wena zpm office ah hian chhung inkhawm ah hian chutiang ang rilru kan pu a nih chuan Pathian in a A tarlan tur leh rorel tura a ruat te hi dan theih an ni dawn lo. Khatiang rilru pu kha kan nih chuan engmahin min dang lo vang. Chuvangin kan rilru hi a dik tur a ni. A thu kan sawi kha Lalpan mal min sawmsak rawh se. Amen. Pathian hnenah i tawngtai ang u. Aw Lalpa kan Pathian min khawngaihtu,

An boruak inhlauh zia chu khai thin chi pawh an ni lo. Mahse i tun din duh chu engmahin a dang chuang lo. Ram hi ta ni a, Babulon sorkar a ropui lai takin i paihthla a. Belsazar hnenah kut bunglo thlawk i hmuhtir khan Babulona ropui luttuk a ni. Amaherawhchu, chawp leh chilin kha mi zan khan Belsazara lu pawh an tan a ni. Engkim chungah hian ro i rel a ni tih hi min hriattir ang che. Lalpa i lama rilru dikpute chu i chawi mawi thin a, Chutianga i lama rilru dik pu ah chuan nangin min siam ang che. I duhzawng anga rorel thei tur nangin i zawng a, chutiang mi nih chu kan tua nangin mal min sawmsak ang che. Tichuan he party pawh an tan ka rawn dil sak a, an candidate tur zawng zawng te, an hruaitute zawng zawng te pawh i duhzawng hriatna kawngah leh i duhzawng tihna kawngah, An tha tih chak sak ang che. Lal Isua Krista hmingin kan dil che. Amen.